Iran UN ambassador no gree. E accuse us say na war dem dey find under wetin e call nonsense excuse. Whereas one reporter warn say Trump and im aides dey send mixed signals about Iran leadership and e fit put us soldiers for Middle East inside danger. As all dis ones dey happen, Israel don carry out one heavy overnight attack on Iran military sites but Iran reply with just one missile. us secretary of state marco rubio don tell china make dem warn iran make dem no block strait of hormuz one big oil road wey twenty percent of world oil dey pass through rubio tok dis one afta iran parliament approve motion to close di strait but final say still dey wit dia top security council rubio warn say if iran block di route e go cause big wahala for economy especially as oil price don already jump reach highest since january brent crude oil hit 78.89 dollars per barrel china go feel am pass as dem be iran biggest oil customer dem dey buy over 1.8 million barrels per day countries like india japan and south korea dey also depend on oil wey dey pass di strait Rubio tell reporters say China suppose act sharp sharp because to close di strait go be economic suicide for Iran and e go scatter oda kontris economy too. Energy experts like Saul Kavonic and Vandana Hari say Iran no get anytin to gain if dem close di strait, instead dem go vex Gulf neighbours and risk wahala wit China. US don beef up defence for Middle East side, ready for any counter move

israel military don tok say dem don launch air strikes on at least six airports for western eastern and central iran for post wey dem drop for x hebrew account dem say dem use remote aircraft destroy fifteen iranian planes and helicopters di airports wey dem mention include tehran mehrabad mashhad and dzeifor dem also claim say di strike scata runway underground bunkers and f14 f5 plus ah1 aircraft wey belong to iran according to dem di aim na to stop iran air force from to fly or to use those airports for any military operations one expert wey sabi arms control mata Mark Fitzpatrick don tok say as us don bomb Iran now, e no go shock anybody if Iran comot from di un nuclear treaty, NPF, and start to sheize nuclear weapon fully. E tell reporters say Iran don already get di skill and di material to build bomb, dem just neva do am. but now e say no reason remain for dem to hold back again fitzpatrick still tok say iran fit push all dia energy enta di programme remove un inspectors and go full speed wit nuclear weapon plan e believe say iran fit complete di work within one year even though some top scientists wey suppose lead di team don die but e add say iran still get oda trained hands and dem don hide more dan 400kg of uranium wey already reach sixty percent enrichment, e just near ninety percent, wey be wetin dem need for nuclear bomb. Di expert believe say if Iran bring out those uranium cylinders plus fix new centrifuges, dem fit reach weapon-level uranium very soon. Iran Deputy Foreign Minister Majid Takht Ravanchi don tok say Iran go still remain loyal to di UN Treaty of di Non-Proliferation of Nuclear Weapons NPF. As e tell news agency, Iran go dey continue to enrich uranium but only for peaceful reasons like energy, even as us and Israel dey accuse Iran say dem wan build nuclear bomb wey Iran don deny plenty times. Us still join Israel bomb Iran military and nuclear places on Sunday. Dis one happen wen Iran dey negotiate with us and Europe powers but Tack Ravanchi don vex say as dem dey bomb dem, E no make sense to dey tok again, e tok say dem no dey negotiate just to dey tok. Iranian news agency don report say Mohammed Amin Mahdavi Shayeesteh don chop hanging afta court find am guilty say e dey work wit Israel spy agency Mossad. Dem describe Shayeesteh as oga for one cyber team wey dem claim say dey linked to Mossad. Iran security pipo bin arrest am late 2023 since Israel begin attack Iran on March 13. At least three pipo wey Iran accuse say dem dey spy for Israel don face execution, one die on June 16, anoda one on July 22nd and now di latest one. Human rights groups still dey complain say Iran dey do dis executions without proper legal process and say pipo no get fair trial. But Iranian authorities neva stop. Media no fit verify di spy accusations independently. At least four pipo don die afta Russia fire missiles and drones waka enta Ukraine capital Kyiv overnight. Interior Minister Ihor Klimenko tok say dem bomb residential areas, hospitals and even sport facilities. One big building for Shevchenkivsky district collapse, pipo still dey under di debris. For di wider Kyiv region, anoda woman die and two odas injure, Ukraine emergency team say thirteen pipo wound, including two pikin and one pregnant woman. Video from di scene show pipo wey shock as fire still dey burn for inside damaged building. Some metro stations sef collect hit and plenty pipo.

Di Vera C. Rubin Observatory dey on top mountain for Chilean Andes and e get di world's most powerful digital camera wey go change how we take understand space. Di first picture show colourful gas and dust cloud for wia new stars dey form, about nine thousand light years from Earth. Scientists tok say if dat ninth planet truly dey our solar system, dis telescope go find am in just one year. E go also help spot dangerous asteroids wey fit dey come Earth side and map di Milky Way. Dem even believe say e fit help answer di big question about dark matter. Di telescope go snap di southern night sky every three days for di next ten years, like continuous filming of space. Professor Katrin Heymans from UK, wey don dey work on dis project for 25 years say di goal na to track faint galaxies and star explosions wey happun billions of years ago. Di observatory dey inside very dark place, no bright light dey allowed at all. Even di bus wey dey climb di mountain no fit on full headlight for night and engineers dey make sure say no light leak enta from anywhere. di telescope use three mirror system to capture sharp images any small dust for mirror fit affect photo quality di vera rubin camera go dey snap one picture every forty seconds for eight to twelve hours every night scientists say dis one na once in a generation tool to see deep into space and maybe even spot danger wey dey hide for our solar backyard And the last one for today, Colombia military don talk say civilians for Mike Keon kidnap 57 of their soldiers for one dangerous mountain area for southern Colombia. Dem say dem bin kidnap 31 soldiers on Saturday and 26 more on Sunday by over 200 civilians wey dem believe say dey act under pressure from FARC rebel group.

Di biggest faction of FARC fit don give di order to nab di sojas but EMC neva tok anytin yet. Di Mekekeyan area na hot zone for cocaine production and smuggling, na from dia dem dey move drugs go Pacific ports bifor dem ship am go oda kontris illegally.